A we. Reit, wel, gael yn gyntaf. Gael yn gyntaf, uh, groesawu pawb sydd wedi ymuno â ni er mwyn uh, dathlu, cocheiddi, uh, deud y drefn, uh, pan nad oes trefn, blodeugerdd uh, ugian, ugian gan gyhoeddiadau stamp, sef y gyfrol yma. Um, blansiad rithiol, wrth gwrs, uh, fydd hwn, ond uh, dwi'n gobeithio fydd yna ddim byd rithiol yn eich awydd chi i brynu'r cyfrol, i brynu'r gyfrol erbyn diwedd y sesiwn ac ewn ni fwy o fanylion am hynny nes ymlaen. Mae'n uh, bleser mawr i fedru uh, rannu y sesiwn yma hefo uh, golygyddion uh, y flodeugerdd, sef Iestyn Tain a Greg Muse. Uh, Dwi'n gobeithio nawch chi gyd roed y croeso rithiol iddyn nhw a nawn ni ddychmygu bod ni'n clywed yr, y, y gymeradwyaeth yn, uh, yn ateinio o gwmpas, o gwmpas laptops Cymru. Um, Wel, yn gyntaf, gai eich llongyfarch chi. Dwi'n meddwl mae'r ma, ma uh, gyhoedded yma yn un hynod, hynod werthfawr. Mae'n mae, mae ffres, uh, mae'n amrywiol, uh, ac yn wir, mae yna ma, na, ma na fwy iddi na uh, y gyfrol y, y gyfrol print yma, lle ond mi gawn ni glywed mwy am hynny yn y man. Ond gael ofyn yn gyntaf uh, i um, gryg efallai. Uh, beth, beth, oedd, beth oedd y rheswm chi am fynd ati i, i lunio'r wladeugerdd hon? Um, dwi'n meddwl, nath o syniad fod yn wreiddiol, um, achos o'n i wedi dechrau um, gwneud gweithdai efo well, grwpiau odolion a bobl ifanc. Lle. A pan o'n i'n mynd i chwilio am enghreifftiau farddoniaeth i ddefnyddio mewn gweithdai, o'n i'n cael trafferth... oedd oedd rhywun yn gorfod gw- chwilio go iawn os oedden nhw'n ffeindio bod o'n iaith gyfoes 'lly, oedd o'n... o'n i'm un lle canolog oedd naill ai oedd pobl beichiog nawr yr wythdegau neu oedd rhywun yn gorfod mynd trwy cylch- trwy'r holl gylchgronau 'ma i ffeindio digon o amrywiaeth o bethau. Wedyn isio fatha wba- isio llyfr defnyddiol fatha utilitarian bron, jyst casgliad o farddoniaeth gyfoes fysa rhywun yn gallu iwsio ar gyfer gweithdai, um, chymod, unrhyw le mae rhywun yn isio, unrhyw adeg mae rhywun angen darn o farddoniaeth a maen nhw eisiau mynd am rhywbeth cyfoes, bod yna lyfr ar gael, o'n i'n gwybod bod fwlch mewn ffordd, a jyst rheswm hollol, oedd o rhywbeth o'n i eisiau wedyn pam lai mynd ati wneud o'n hun, lle dyna, dyna oedd un o'r syniadau, lle, ond hefyd o'n i jyst yn gweld bod yna bore brin- bore bore fod eu gerddi thematig a bo' 'na fod eu gerddi cyffredinol yym falle chdig bach di dyddio erbyn hyn bo' 'nem bo' 'nem bod digon cyffredinol gyfoes di bod ers dipyn a ma' barddoniaeth Gymraeg yn newid gymaint ers y gyfrol 'na yn yr wythdege lly yn y nawdege ma' gynnon ni ma' pwy sy'n barddoni sud ma' nw'n barddoni lle ma' nw'n cyhoeddi barddoniaeth 'di newid gymaint o'n i jyst yn gwel' bo' 'na angen cyfrol o'dd yn cynrychioli'r newidiada yna hefyd. Fel ti'n dweud, mae yna nifer o, o um, flodau gerddi thematig di bod, oedd yna gyfres, um, cyfres cerddi fan hyn yn doedd, uh, yn, o, dwi'n meddwl, rhyw ddeg yn y gyfres i gyd, ond hynny mor bell yn ôl y 2002-2006, pan nes i jecio, ni'n meddwl bod yn pethau mwy diweddar na hynny, fel ti dweud, um, cyfrolau thematig, uh, canu clod y campa, cerddi hoff gerddi nadolig, hoff gerddi digri ac yn y blaen. Lle. Ond dim byd, oedd yn syndod i mi wrth, wrth baratoi ar gyfer y sesiwn yma, i'n sylweddoli gymaint o fwlch di bod, a dyd y gwir, does na ddim um, Heblaw am efallai The Old Red Tongue sydd yn ehangach i sgôp uh, na a'ch uh, blodau gerdd chi. Does dim byd i bod ers, ers te 15 mlynedd sydd yn hmm. syndod. Oedd, oedd, oedd yna'n sioc, oedd, oedd chdi'n teimlo'r rhyw fath estyn? Dwi'n meddwl mae yna rhyw duedd does i, da ni dal yn meddwl am yn hynna'n fel, o, mae 1960, fatha 40 mlynedd yn ôl, fatha, da ni dal yn dechrau'r notis ac mae'n gwirionedd, da ni 20 mlynedd ymlaen ebyn hyn, ac um, Yndi, mae gen ugen yn adeg da i sort of Wel, jyst cymryd stoc a bwrw golwg yn ôl, so, be, be ydy'r cyfnod yma yn yn barddoniaeth ni, be mae pobl yn, yn sgwennu amdano fo, beth sy'n tanio nhw, um, be ydy'r pethau, so, mae'n adag mor arwydd o cael yn fyd eang, yn leidyddol, o ran yr amgylchedd, bob math o bethau, mae'n jyst yn teimlo fel adag da i ollwng angor am chydig bach ac twod, archwilio beth sgynna ni. Um, achos gobeithio fydd o'n gyfrol ei gyfeirio nôl ato fo a gweld twod, o lle da ni wedi dod. Mae'n bwysig bod ni'n cael yr sort of, yr, ie, yeah, mae bron fatha sensws barddol o'r fath ydy. Ie. Mae yna ma um, ma gant o gerddi yn y gyfrol uh, a gwaith 63 o feirdd gwahanol. Um, cyn i ni fynd i, i drafod mwy ar hynny, sut athoch chi ati ariannu'r prosiect yma? Um, Wel, oedden ni'n... Um, tywed, yn amlwg, da ni'n wasg fechan, da ni'n, mae'n cyllideb ni'n fach hefyd, lly. felly oedd yn amlwg, oedden ni'n mynd i o'r mynd ati mewn ffordd bach mwy credigol os oedden ni'n mynd i wireddu yr hyn oedden ni eisiau, achos oedden ni'n eisiau, tywed, dod â hanner cyfrol allan, oeddwn ni'n reit benderfynol o bod ni eisiau cyfrol reit swmpus, tua cant o gerddi ynddi, lle. Um, wedyn, mae yna lot o weisg, dwi'n meddwl, yn, yn ehangach na Cymru, lle, yn defnyddio model uh, crowdfunding, yr ariannu torfol, lle. Felly, rhyw gymryd elfennau o'r model yna nathon ni, um, setio fyny ymgyrch ar yn gwefan ni, lle oedd pobl yn gallu twyd, rhagarchebu copis, a wedyn oeddwn ni'n tyd, yn, yn creu deunydd ac yn, oedd y beirdd yn help mowr yn hyn o beth, oedd lot o'n nhw recordio fideos ac ati, oedd yn un sort of drip ffidio heini ar y cyfryngau cymdeithasol, a jyst yn trio creu rhyw, rhyw symudiad o, o gwmpas y gyfrol, cael pobl wedi cyffroi am y peth, um, ac o hynna'n hwb i ni wrth weithio yna fe hefyd, lle. Wedyn, um, mae ma dda gallu dweud bod ni wedi llwyddo i trad ariannu'r gost o gynhyrchu'r gyfrol yn llwyr drwy'r ffaith bod pobl wedi bod yn yn hael, wedi rhagarchebu a rhei wedi rhoi rhywfaint yn ychwanegol, wedi cael ei enwa'n gefn y gyfrol ac oedd ambell i becyn arall oedden ni'n cynnig hefyd. Um, mae'n sicr y model swn i'n licio i ddilyn eto yn y dyfodol. Dwi'n meddwl bod o'n, mae'n rhywbeth ofnadwy o gydweithredol a braf amdano fo bod pobl yn gallu sort of, cymryd meddiant o'r prosiect a teimlo, o, nes i gyfrannu at hwn hefyd. Dyma hwnna wedi bod yn rhywbeth reit braf. Ma' 'di bod yn ddefnyddiol o ran hyrwyddo hefyd dydi? Oddan ni 'di o'dd o'n ymgyrch hyrwyddo eitha mowr cyn bo' ni hyd yn o'd 'di dod â'r llyfyr allan mewn ffor ag o' hynny cyfuno'r gwaith hyrwyddo cyffredinol efo gwaith codi pres a fatha mae Estyn 'di sôn am hyn o blaen fatha cyn y cyfnod grantia cyn i cyn i grantia ddod y prif y brif ffor o ariannu llyfre Cymraeg. Ariannu torfol o'dd y model dych chi sbio ar hen lyfra Cymraeg a ma' 'na jyst rhestr o danysgrifwyr yn y cefn. Dydi o'm yn beth newydd mewn ffor jyst i ail ail ddychmygu'r peth ar gyfer yr oes ddigidol de? Na, yn wir. A oeddech chi'n sôn yma yna am um, bobl yn gallu teimlo bod nhw'n pech, pechnogi'r prosiect. Wrth gwrs, ffordd arall oeddech chi'n uh, caniatau i bobl pechnogi'r prosiect, oedd trwy wadd bobl i, i gyfrannu cerddi yn de. Nid, nid uh, yn amlwg, da chi wedi curadu'r y casgliad lle, ond uh, nid, nid mynd ati uh, a, a gwadd bobl i, i gyfrannu na chwaith mynd trwy cyf- beth oedd mewn print yn barod a, a dewis y dethol o heina. Ond mm, falle bod fi'n deud gormod. Dyda mwy am sut, sut athoch chi ata, ati i uh, hel beirdd, uh, hel, a hel i gwaith nhw yn hyd. Lle. Uh, Grig. Oedden ni, ie, yeah, gwel, oedden ni, tasa ni ddim mynd ati i ofyn i'r bobl oedden ni'n gwybod amdanyn nhw i gyfrannu cerdd a di mynd i llefydd arferol i chwilio am farddoniaeth, mi fysa wedi bod yn gyfrol wahanol iawn. Be' odd o'n benodol be' odden ni isio neud oedd gwadd unrhyw un odd yn hunan hunan adnabod fel bardd i gyfrannu a bo' bo' hynny bo' nw ddim yn cyhoeddi yn y llefydd swyddogol bo' nw ddim falle ar 'yn radar ni yym a dwi me'wl bo' hynny ma' mae o 'di dod mae o'n dod o drwadd yn y cynnwys lle ma' gynnon ni f- fatha barddoniaeth Instagram ma' gynnon ni farddoniaeth Dorydd sy ddim fel arfar yn ffindio ffor i yym gyhoeddiada safonol Cymraeg 'lly wedyn d- yym dyne dyne oddan ni isio 'lly odd mynd tu hwnt trio trio 'lly mynd tu hwnt i i byd oddan ni'n 'i nabod a'r bo- t'mo' ma' ma' byd yr yy llenyddiaeth a barddoniaeth Gymraeg yn ef- weddol fach ma' pobol yn meddwl bo' nw'n nabod 'i gilydd ond dydi nw dydan ni ddim o'n ni'm yn nabod hanner y beirdd odd 'di cyfrannu odd yn yn sioc ag yn beth braf ond am bod o'n eitha anarferol yn y Gymraeg i neud galwad agored fel hyn 'lly. Dwi'n meddwl odd 'ne lo- falle y beirdd mwy sefydledig deu' gwir 'im yn siŵr be' i neud ohono fo yrm achos bo' nhw 'di arfer ca'l gwahoddiad 'falle a ddim yrr ddim cweit yn siŵr be' i neud efo efo galwad agored fel hyn yrm wedyn mi o' 'ne atgoffa' rhai 'lly bo' croeso iddyn nhw gyfrannu a bo' o ia ia wrth gwrs math o ymateb 'lly o'dd yn ddiddorol yrm eto jyst ffor' wahanol o fynd o gwmpas hi rili. Felly, oeddech chi wedi hysbysu, yn i'w trwy cyfryngau cymdeithasol, uh, mewn papur y bro hefyd yn ei dall, ie, Iestyn? Papur y bro, ie. Yeah. Er, uh, yeah, da ni'n ni fans mawr o'r papur y bro yn y stamp pan nath nhw, nath yr, yr hysbysebu drwy hynny ddod â lot o bobl, dwi'n meddwl, fysa ni byth wedi cyrraedd jyst drwy hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn y stamp ac yn ella'r cylchgronau llenyddol. Um, gyda ni, dwi'n meddwl, gyda ni griw da o feirdd, efallai beirdd bro fysa ti'n ti galw nhw lle, hyd yn oed, pob, ond pobl hefyd oedd yn cysylltu efo ni oedd, o ddim wedi cyhoeddi gwaith o gwbl lle. Um, ac oedd hynna'n yn ofnadwy o braf, a dwi am meddwl bod yna sawl bardd yn y casgliad fysa ni ddim wedi cyrraedd heb y papur a bro. Um, felly mae hynna wedi bod yn dda iawn, dwi'n meddwl. Ac eto, mae yna groestoriad eang iawn. Uh, mae'n, fel o'n i ddweud ar y dechrau, mae'n mae gyfrol ffres, mae yna, mae yna nifer o leisiau, wel, falle ddim lleisiau newydd, ond falle lleisiau llai cyfarwydd, dwi'n meddwl bod yn deg i ddeud hynny, ond uh, ymhlith uh, y 60 tri o, o feirdd sydd yn y gyfrol, mae hefyd um, yn eu plith nhw, mae yna un ar ddeg o, o brifeirdd, a os ydych chi'n ychwanegu at hynny'r sawl sydd wedi um, ennill prif wobr yr urdd, mae, mae siŵr bod un pob tri wedi, wedi cyrraedd uh, yr, uh, um, wedi cael y stamp swyddogol yn ei lle. Felly, na ni, nid, nid, um, nid, nid uh, Nid sgwennwyd di brofiad uh, sydd yma. Wel, dyna beth sy'n hyfryd amdano fo. Dwi'n meddwl di rhywun ddim yn ddim o fynd o un gerdd i llall, ddim yn meddwl, o ie, mae hwn gyn brifar, mae hwn gyn, gyn rhywun llai profiadol. Ddim o gwbl, mae'r ma safon yn, yn hyfryd o wastad ac yn, am ni, yn cyfiawnhau uh, eich, eich gweledigaeth yn, yn mynd ati yn y fath fodd. Wel, um, ga i uh, ofyn i chi sut fan i chi gyrraedd at y, y teitl, y teitl digon um, gwahanol. Um, Iestyn, sut, sut, be, be oedd y, be oedd y, be oedd y cefn i'r deitl? Wel, hynny di, Blodeuger ddigen i genodd sort of teitl y prosiect o'r dechrau, hwnna sort of teitl gwaith y gyfrol hefyd. Um, ond dwi'n meddwl oedd na deimlad wedyn bod ni angen rhyw fath o teitl oedd ddim yn neud o swnio gormod fel fysa 'na blodeugerdd 2021 flwyddyn nesa a 2022 y flwyddyn wedyn, fatha bod o'n rhyw t'od annual yy fel fe lle. Yym wedyn ia yym felly nathon ni yy nathon ni benderfynu bysa fo'n neis defnyddio geiriau un o'r beirdd o'r gyfrol um, a be' nathon ni oedd uh, dwi'n meddwl nath y ddau o'n ni lunio rhestr llwyth o bytiau, madroddion, geiriau pethau gwahanol fysa ella'n crynhoi um, yr, yr hyn oedd y gyfrol yn, yn sefyll dros fo. Lle. Um, wedyn, nath ni chwarae gwmpas o heini aeth y dipyn, a nath ni setlo yn y diwedd ar um, deud y drefn pan nad oes trefn sydd yn dod o gerdd gyntaf gyfrol, cerdd gyntaf gyfrol yn sgil y ffaith bod ni wedi dewis y teitl. Um, yn amlwg lle. Ond, um, beth, ia, cerdd gan Mena Medi ydy honno. Um, A be' sy ddifyr ella bod t'od 'dan ni 'di dewis y teitl ac ella bo' ni 'di newid 'i 'i hystyr 'i rywfaint drw tynnu allan o'r o'r gerdd fela yym ond ma'n rwbath ofnadwy o neis bo' ni 'di gallu gallu gneud hynna dwi'n meddwl yym ma'n arwain yn neis i fewn i'r i'r gyfrol a mae o jyst yn yn crynhoi dwi me'wl be' ydi falla stad bardd yn y byd rhyfedd sy ohoni 'lly yym ti'n modd, falle bod barddoniaeth ddim yn gallu, ti'n modd, diam, diam weithred gyn gryfed ar ei pethau, diam weithred mor ymarferol ar ei pethau chwaith, ond tywed, un peth da ni yn gallu gwneud ydy, ydy dweud y drefn a codi llais, lle, a wedyn mae lot o'r beirdd yn y gyfrol yma'n gwneud hynny am, am wel, mae bob bardd yn y gyfrol yn gwneud hynny am, am rhywbeth. A mae yna ddiffyg trefn yn y byd, wel, fel, fel ti'n awgrymu, mae'r mae, mae gerdd yn un uh, uh, mae'r gerdd yn un digon smala falla, um, ond mae'r ma llinell yma yn, yn un yn un sydd yn efo heina gwahanol. A dyn ni am cael cyfle i, i, i glywed y gerdd, dwi'n meddwl, uh, Greg, yn dyna? Dyna'n tad. A'i gweld ti, yeah. yn y gystal. Gael hwn i weithio'n iawn, da. Reit. Um, check and be the sound. Green. Dyma ni Mena Medi. Mena Medi efo'r gerdd trefnu. Mae rhaid mi gael hon. Yn ôl y drefn, ni'n deud y drefn, pan nad oes trefn ar drefnu ar wlad sydd wedi mynd i'r diawl, oes gennau hawl i hefru? Nid Brexit ydy'r unig beth, fynd dreth ar wreng a bonedd, mae codi'r dreth a llawer peth yn fwrn ar unrhyw fynedd. Mae'n rhaid asesu dyst gadawn i weld os nawn ni lwyddo, ond da yw'r rhai wrth estyn llaw yn codi braw heb isio. Asesu hyn a phrofi'r llall, does ball ar waith athrawon, er fod y Cyngor Sir a'r Bae yn mynnu cau ysgolion. Mae'n anodd trefnu, bod yn wael er mwyn cael gweld y doctor, sy'n llawer haws mi gymrai vet i ffonio'r vet am gyngor. Mae'n hawdd ail gylchu pob un dim, o duniau ddim i fara. Sut felly fod 'na rai yn y byd neu taflu hyd y cloddia? Ar drai mae crefydd yn ein gwlad, mae'r tad a'r mab 'di ffraeo, haws trefnu lle a nhŷ'r nas ne na chynnu lleidfan seilo. A phafaeth haws a'i wynt a'i law, caed steddfod draw yng Nghonwy, ond haws yw trefnu maes bob dydd na thywydd dibynadwy. Chwi gofiwch. dwi'n teimlo fatha bod y gerdd na di magu gymaint o ystyron newydd ers tywed, digwyddiadau'r 8 mis dwytha yma. Hyd yn oed yr un ola am steddfod, de. Ie. Ni steddfod wedi codi. O, sori. Oops. o, na, mae'n hyfryd iawn. Mae'n braf clywed, clywed y gerdd yn cael ei, yn cael ei pherfformio gydag arddelydd yn y fath fod. A fel, fel o'ch, dwi'n meddwl chi crybwyll yn barod, roedd nifer o'r beirdd yn, yn wreiddiol fel uh, rhan o'r ymgais uh, torf ariannu wedi uh, recordio i cerddi. A, a mae hein, mae hein, mae hein dal ar gael ar, uh, i'r sawl sydd am, am mwynhau nhw'n ogystal ochr yn ochr ar darllen yn fwy traddodiadol. Mae yna sawl un ohonyn nhw a mae yna rhain dal i ddod i fewn dy gwir nes i ychwanegu un at yr, at yr rhestr chwarae ddoe felly um, mae werth i bobl fynd draw i weld hynny ac os um, well, mae cerddi drwy lais y bardd yn fath hollol, hollol wahanol dydy. Ynddi, na, hyfryd iawn. Well, Hefyd, rhan o'r bwriad efo'r gyfrol yma oedd bod i'n bod y bod 'i yn gallu ca'l defnyddiaeth addysg adnodd addysgiadol hefyd wedyn ma'r fideos jyst yn rhan o'r cyfanwaith mewn ffor a gobeithio bod y fideos yn gallu bod yn adnodd ma' ysgolion yn gallu defnyddio wrth gyflwyno barddoniaeth mewn ffor wahanol falle. Wel ie, wel gan bo' ni gan bo' ni wedi sôn am hynny ma' yym ma' 'na becyn athrawon yn does sy'n yn cyd-fynd hefo efo hwn a a hwnnw wel ddim yn cweith mor swmpus, ond yn... yn o, mae, mae hi yn fanna. Ie. Yeah. Mae'n reit gul. Ond... Mae'n reit gul, ond, ond mae'n gynhwysfawr. Mae'n gynhwysfawr. Ges i, ges i gyfle i bori yn ni gynnwch chi uh, yn ystod y dyddiau dwytha, a mae jyst yn tan yn ellu faint o, faint o waith sydd wedi mynd mewn i'r prosiect yma, pa mor amlweddog ydy'r prosiect, yn yw fel arfer, dyn ni yn gweld y llyfr ac yn meddwl, o, oh, dyna hi, llyfr, ffantastig lly, ond mae'r uh, ma dimensiynau eraill 'ma yn yn sicr yn ychwanegu llawer iawn ato fo. Da chi fel ych dau, wrth gwrs, da ni'n ni, nabod chi fel uh, rhan o griw y stamp a cyhoeddiadau'r stamp. Da chi wedi bod yn cydweithio syw 24 blynedd bellach yn, uh, ynglyn â'r uh, hefo gwahanol prosiectau ar stamp. Um, sut, sut da chi'n chi, chi cydweithio? Da chi'n chi, chi cyd-dynnu'n dda? Da chi uh, os gynnwch chi gryfderau gwahanol, da chi'n ffeindio bod un yn teddu wneud rhai pethau, a llall yn wneud pethau eraill? Na i gychwyn o'ch di, Greg. Um, Dwi'n rhyfeddu bod ni'n gallu cydweithio gystal i feddwl bod o'n rhwng y cylchgrawn a'r cyhoeddiadau a'r cyhoeddi ar y we bob wsos, mae yna gymaint o fatha elfennau bach i'r gwaith, ac yn amlwg, da ni'n cael yn talu, mae'n gyd yn wirfoddol. Dyn dwi'n rhyfeddu bob dydd bod ni'n mynd rhywun drefnu, ddigwyr. Um, ond, na, mae rhan o y rheswm mae wedi llwyddo fel mae ydy bod y pedwar ohono ni, Miriam, i estyn llyr a fi'n wreiddiol a rwan um, esill di dod yn lle Miriam yn cydweithio'n dda fan gilydd. Da ni'n... Dwi'n gwybod os yna cryfderau gwahanol. Mae'n siŵr, wel, fi dy'r unig yn sy'n gallu spreadsheet, na i ddweud hynna. Mae'r lleill yn uffernol efo spreadsheets. Um, ond na, um, dwi'n meddwl diddordebau gwahanol, y ffaith bod gennym ni ddiddordebau gwahanol ydy un o'r cryfderau, lle um, mae ma Iestyn sydd efo'r diddordeb mwyaf allan yn yr elfen ymarferol o goheiddi, wedyn mae o'n gallu gwneud y gwaith yna. Um, mae gen i fwy o ddiddordeb um, yn yr ochr comisiynu gwaith a gweithio golygu lle mae esill amlwg mae ddiddordeb penna hi mewn cael ddyledol a mae hynny wedi cryfhau'r cylchgron lot. A wedyn mae llir, llir dyr iaith, mae llir yn gallu golygu fatha proof yn wych, da, Ond, uh, ag... Ie, yn gwrando fel yma, tre ben yn mynd i um, wedyn, rhyngtha ni, mae gennym ni, ie, yeah, yeah, cryfderau a diddordebau, a dyn, mae, ma pawb yn rhoi di i, i gyffyrded i hun yn, yr, yn y briwes mewn ffordd, a dyna sy'n neud o weithio. Da chi'n chi amlwg yn, yn rhannu, uh, wel, um, dyheadau llenyddol ac am ni gwleidyddol uh, tebyg. Sut, sut, sut ddara chi ddewis uh, y cant o gerddi sydd yn y gyfrol? Lle? Oedd, oedd yna ffrio? Oedd yna... Yn allan o het? Na. Ie, mae'n hollol... Cant cyntaf oedd gyrraedd ni, nath nhw fynd i fewn. um, na. oedd, um, nath ni benderfynu, sort of, mynd ati yn hunan i ddechrau fo i do. Um, nath y ddau o'n yn, tyd, o'na, o'na gannoedd o gerddi wedyn, oedd rwy'n yn gorau mynd drwyddyn nhw yn ei amser ei hun gyda'r nosau, mm. felly, achos sa'n ni'n mynd i gallu eistedd lawr rhwng bwrdd allan bob un a gwerthfarogi bob un yn iawn, oedd bwysig bod bob, bob un cerdd yn cael darlleniad teg. Um, wedyn, nath y ddau ohono ni dynnu rhestr fer o gant a dod â'r cant at ei gilydd, y, y, well, y, y ddau restr o gant at ei gilydd A wneud hynny'n annibynnol ar eich gilydd. Yn annibynnol ar ein gilydd, dod at yr ystyr yna. Falle bod gwerth wedyn... nodi hefyd, bod ni wedi ddarllen o ddall, do. O, ie, yeah, ddylse fi di sôn am hynna, dyla. Ie, yeah, so, pan oedden nhw'n dod i fewn, oedden nhw'n mynd syth i fewn i ddogfen heb yr enwa. Wedyn y ddogfen oedden ni'n sbio arni, oedd dogfen just cerddi a dim enwa, wedyn oedd gen ni'n syniad pwy wedi sgwennu be. Um, right. So oedd hynny'n yn brofiad difyr yn ei hun, doedd? Um, mm. ac ie, yeah, oedd o'n brofiad gwerthfawr hyd, lle diosg yr... Ti'n mynd, ti mynd sylweddoli, dwi'n meddwl, faint mae'r enw wrth wylod cerdd yn gallu effeithio na chdi weithiau. Yeah. Um, a tyd, mae'n bwysig bod ni'n trio diosg gymaint o'r rhaglen yna, da ni'n gallu. Wedyn, nathon ni'n gwneud hynna, a wedyn, efo'r ddau restr o gant, nathon ni gynnwys, oedd bob dim oedd ar y ddau restr gen, gen y ddau ond ni yn mynd i fewn yn automatic, cos oedd yn amlwg bod ni'n cytuno ar hynny. Ac wedyn oedd i fater o eistedd lawr dros weddillion y ddau restr a penderfynu rhyngtha ni be oedd yn mynd i fewn. Um, a hwnna oedd un o'r rhannau difyr, difyr ar mm. broses, dwi'n meddwl, um, eistedd o'n bwr a well, dadla achos lot o'r cerddi, lle. Um, yeah. A ti'n bod, gorau cydnabod weithiau, na, ti'n bod, ti'n iawn. Um, Just cynnig darlleniad gwahanol o weithiau de, mm. rwy'n yn gweld cerdd mewn golau gwahanol yn syth ac yn gwerthfawrogi mewn ffordd wahanol. Oedd mae, mae yn really dangos rwy'n bod, bod darllen i'n wastad yn gorau bod yn brofiad unigolyddol. Mae darllen fel, mae cyd ddarllen yn brofiad mor werthfawr, dwi'n meddwl. A clywed safbwynt rwy'n arall ar ddarn o waith, Yym na o'dd o'n o' hwnna'n broses ddifyr a n- yn nes i fwynhau fowr 'de. Yn enwedig pan ti 'di darllen 200 a hanner 300 o gerddi ti angen rwy'n arall i bwngsio syniadau oddi arnyn nhw. Sicr. Um, yeah. Gofyn i chdi golli o beth, ti'n meddwl. Mm. Ond roeddech chi yn gytun ynglyn, oeddech chdi Estyn yn deutha fi bod o'ch chi wedi cytuno bod yna rhyw 50, 55, 60 o gerddi wedi landio ar ei phen yn y gyfrol am fod nhw wedi cael y, y tic gynnwch chi'ch dau, lly. Fel, ddim, ddim eisiau rhoi yr argraff bod chi wedi bod yn, yn hewian dros uh, bob un o'r uh, cant, o, cant o gerddi, lly. Ond, ond dwi'n siŵr bod o'n uh, broses dipyn mwy cyfeillgar na hynny, lly. Mewn caffis, o'n i'n dall, yn yw. Just cyn i gaffis fynd yn angof. Um, yeah. Oedden ni, do, oedd hynny'n oedd hynny'n neis, oedd just to, cyfarfod fyny rhyw brawn a, a, a, mynd, a just mynd drwy nhw. A ie, yeah, fel ti'n dweud, gwneud y broses o gyd allan barddoniaeth oedd o'n... Ie, mae'n rhywbeth, ti'n mae jyst y byd cyfan o barddoni a golygu a cyhoeddi a felly mae'n broses ben dy hun weithiau dydy wedyn. Mm. Um, ie, oedd o'n braf iawn. Felly, oedd, oedd, oedd chi wedi rhoi cyfarwyddyd i bawb oedd yn cynnig i, ger, i, i gerddi, mae tair cerdd oedd nhw i fod i roed mewn lle. Uh, yn y gyfrol, fel dwi'n dweud, mae yna 63 o, o feidd, mae ambell un hefo tair cerdd, ambell un hefo dwy, uh, ram, ram fwy am y siŵr, felly hefo, hefo un. Ond sut athoch chi ati wedyn i, i benderfynu ym mha drefn y bysa nhw'n ymddangos rhwng, rhwng dau glawr y gyfrol. Ie, yeah, fi fydd wrth i fwy na lai yn gwneud hynny. Lle, um, nes i brintio pob cerdd allan ar dudalen a pedwar, ond yn fach fach, yn rhywbeth fatha deuddeg cerdd bob tudalen neu rhywbeth, torri hmm. nhw gyd allan, a wedyn oedden nhw ar hyd llawr yn stafell wely fi yn, am tri diwrnod yn rhoi nhw mewn trefn ac yn swapio felly. A be o'n i'n mynd ar ei ôl o oedd, o'n i'm isio neud nhw'n... O'n i'm isio adrannau thematig, o'n i'm isio alphabetig, o'n i'm isio um, bod o'n rhyw, er, bod, bod o'n rhyw reol a bod nhw'n dilyn y rheol lle, ond o'n isio sbio ar gerddi o'n i'n teimlo fysa yn cael eu cyd-ddarllen yn dda, so bod y da- y y gerdd ar y dudalen yma a'r gerdd nesa 'lly yn siarad efo'i gilydd. Dio'm bo- efo cant o gerddi 'di o'm yn mynd i fod yn bosib bob tro, ma' 'na shifft weithia', ma' 'na a we- weithia' do's 'im byd m- ma' nw jyst yn gor'o' mynd wrth ymyl 'i gilydd, ond o'n i'n chwilio am gerddi oedd falle yn cyferbynnu neu oedd yn trafod rwbath tebyg ond mewn ffor wahanol, Yym, neu yn do- yn trafod dau beth hollol wahanol ond bod 'na rywbeth cyffredi- jyst fatha 'sych chi'n mynd i fewn i gallery 'lly a y yr yr... Hmm. ...peintïade, ffordd 'dan ni'n gosod nhw, b- m- bod o'n deud, bod dim bod o'n deud stori chwaith ond jyst bod o'n cyfoethogi'r darllen drwy 'u bod nhw drws nesa i rywbeth fysan ni'n cyfoethogi nhw mewn ffordd. Bod 'na bod 'na rhediadau sydd yn creu 'u aesthetic 'u hunain ynde? Ia. Ia. Am- am- ambell waith wrth gwrs ma' ma' 'na ddilyniant uh, thematig, uh, er enghraifft mae, mae cerdd um, gentrification gyn um, uh, Catrin Dafydd yn sôn am Gaerdydd yn cael ei ddilyn gan gerdd arall yn sôn am, am Gaerdydd gan, mm. um, gan ei llun. Um, Ond yn ei gweld hefyd, weithiau mae gennych chi ddilyniant o ran, o ran ffurfiau, allai bod y cerddi yn, yn bynciau hollol wahanol, ond bod cerdd, ga, cerdd gaeth falle yn dilyn Cerdd gaeth na cerdd benrhydd yn yw bynnu rhyw rythma felly. Ond oeddech chdi'n awyddus, Iestyn, dwi'n meddwl, i osgoi gormod o hynny, ie? Mae dal, mae, mae dal yn gormod, a dwi'n meddwl bod Grig wedi gwneud job wych o hynny, dweud y gwir, achos fel dweud, mae, mae Grig wedi gweithredu yn yr achos yna fel y golygydd cyntaf, wedyn nes i, do gen i fawr o waith, really, jyst mynd drwad, dwi'n meddwl illa nes i awgrymu ambell un i swopio, um, ac nath ambell un symud y gwmpas hefyd, jyst o ran ymarferoldeb cysodi wrth gwrs, achos ti'n gallu trefnu'r cerddi i gyd, a wedyn mae un cerdd yn pwysio, pwysio cerdd arall i rwla lle diolch yn gwneud synwyr. Um, felly mae hynna jyst jiglo gwmpas wrth gysodi di hynny, ond um, Dwi'n meddwl bod yr balans, bod yna falans da wedi cael ei daro rhwng, oes, mae'n gerddi sy'n compliment ei gilydd, ond ti dal yn cael surprise weithiau pan ti'n troi'r dudalen, dwi ti'n mynd disgwyl i'r gerdd fod yn ddilyniant o'r, or, or dwytha. Um, a wedyn, ac mae ma hynna'n naturiol, mae'r gyfrol mor amrywiol, um, mm. mae yna lot o droadau uh, difyr yn ddillu. Uh, mae yna byd yn... Mae yna yeah, lot o bethau annisgwyl amdani, beth bynnag. Dwi'n gobeithio. Na, yn sicr, mae'r ma amrywiaeth yn uh, un, un o'r cryfderau mawr. Wel, da ni, da ni wedi cael un, uh, da ni wedi cael gweld un fideo yn barod. Um, uh, Gryg, os ti'n licio, a, uh, deud be, be oedd ynglyn â um, fideo cerdd uh, Llyr Gwyn Lewis, da ni'n mynd i, uh, da ni'n mynd i weld yn y man. Lle, be, be, oedd, be oedd wedi dod â hwnnw i, i, i fewn i dy restr di, lle, pan oedd chi'n mynd ati i i ddewis cerddi. Ie, y drôn sy'n dod o'r parseli ydi hon, gan Llyr Gwyn, de. Um, Nes i ffeindio hi. Mm, mae Lly- ma Llyr Gwyn yn fardd arbennig anyway, lle, ond yn amlwg doedden ni'n yn gwybod na fod disgwynu hon pan oedden ni'n darllen ni am y tro gyntaf. A dwi'n meddwl, be oedd i Iestyn yn dweud, y thing anisgwyl na, mae'r teitl y drôn sy'n dod o'r parseli. be sy'n be sy'n dilyn y linell yna lle, a um, mae beth sy'n dilyn y linell yna'n hollol anisgwyl, um, yn dyner ac yn, yn um, chwaraeus hefyd. O'n i'n... Oedd cerddi chwaraeus yn yn rai oedd yn apelio lot, um, jyst yn gyffredinol lle, achos dwi'n meddwl bod yna dyddiad i, ger, i fatha, i ni feddwl am farddoniaeth fatha rhywbeth sirius, a ma'r gerdd yma a nifer o cerddi eraill yn llwyddo i gerdded yr y linell 'na rhwng bod yn ch- yr y chwareus a'r a deud rwbeth mowr 'de. Ie ma' 'na anesmwythyd hmm. ynddi hefyd does? Ma' 'na rwbath yn a ma'r ma'r fideo 'di dal hynny i'r dim hefyd ma' lly'r nath o fynd all out ar y fideo chware teg a mae yn fideo sydd yn gwneud t'od mae'n nwch chi weld yn munud t'od does 'na ddim pobol ar gyfer y gyfer y fideo mae mor drawiadol be' ma' 'di neud lly. Um, a dyna, dyna sy'n gyffredin am lot, lot o'r cerddi. Cerddi, mae yna, ma yna rhyw anesmwythyd, rhyw gerddad ffin, a dwi'n meddwl bod hynna'n adlewyrchiad o'r amser da ni'n byw yn efo hefyd, um, ac mae'n naturiol bod hynna'n ffeindio ffordd i fewn i, i waith y beirdd. So, um, ie, yeah, mae hwn yn fideo gwych gan, gan Llyr. Gwych. Dyma ni. drôn sy'n dod â'r parseli. Alla i ddim bod yn hollol siŵr oedd y drôn sy'n dod â'r parseli yng nglas y dydd yn y nabod na'n cofio ni ddechrau. Ond dyma adal briwsion ar stepan drws. Sosar bach o lefrith neu ddŵr, cofio cracio rhew ar dywydd oer. Ac mi daliai o weithiau yn hofran rŵan, yn aros i weld ydan ni hyd lle. Dwi wedi cymryd at sgwrsio ag o, a dalu ambell linell o gân drwy lwch y cof. Yr unig adyn byw welwn i rai dyddiau. Un dydd, mi perswadiai o i lanio ar flaen fy mys. Sŵn i bropelors bach yn suo'n 'y nghlust a bita o'm llaw. Mae wedi croesi meddwl i hudo i gwt neu drap ar waelod yr ardd. Ond mi dorrai 'nghalon, ag yntau fod yn rhydd. Doedd o ddim yno pan ddes i lawr bore 'ma. A dwi'n meddwl amdano. Tybed lle mae o? Yn lladd terfysgwyr mewn anialwch pell, ella, neu'n llorio yr holl awyrennau mewn meysydd awyr, na wyddon ni ddim amdanynt. Hyfryd iawn. Ar y, y tro anisgwyl yn y cymffon yn gymaint yn fwy effeithiol oherwydd hynny. Lle. Na, da iawn. Ta'r cerdd sydd uh, anodd coelio bod hwnna wedi cael ei sgwennu cyn y cyfnod clor os mae'n teimlo mor berthnasol i'r cyfnod clor dde. Ie, ie, de. Mae'r... Werthraid shout-out bach hunan gyhoeddiadol cyhoeddi mm. annibynnol ei ddi bamffled o gerddi llyr. Dydy honna ddim yn ddi, ond mae un o'r cerddi arall mewn llyr, uh, llythyr o Wlad Ria, sydd yn ni bamffled o um, sef rhwng dwy lein dren, um, hynna'n gyhoeddwyd gen y fod dros y rha, ac sydd newid gael ei ychwanegu i silff lyfrau'r gyfnewid fel len ar gyfer y blwyddyn nesaf. So, mm. mae hwnna'n gyffroes iawn, felly llong llongyfychadau llyr a swn i'n annog pawb i, i mm. gael copi o hwnna os oes yna rei ar ôl. Gwych iawn. Rwy'n siŵr Tŵr Pals Print heddiw, mae'n sicr yn Pals Print. da iawn. Gan nhw fynd i brynu yr un pryd a maen nhw'n mynd i fyny i copi o Dweud y Drefn. Ym hen pethefnos, wrth gwrs. Wrth gwrs, ynddo. Mae'r, um, i, i aros y myd y fideo, uh, yn ogystal â'r uh, fideo sydd yn cyflwyno cerddi, dwi'n dallt bod chi wedi bod yn ychwanegu fideos sydd yn, sydd yn, yn trafod y cerddi, yn, neu yn rhoi nhw mewn rhyw fath o gyd-destun unwaith yn rhagor gyda, gyda golwg ar um, cynnig, cynnig adnoddau addysgol i'r ysgolion. Ie, yeah, y, y syniad efo'r adnodd i ysgolion yma, a mae hwn yn sort of dilyn ymlaen o bethau sydd wedi cael ei dweud lenni, mae'r ma maes llafur a falle wedi bod dan sylw um, a just am, yeah, amrywiaeth o bethau, athraw, clywed gan athrawon bod, bod, bod yna brinder falle cerddi gyfeirio at yn ôl wrth drafod cerddi sydd ar y maes llafur, achos nhw angen tynnu'r ei fewn fel synoptic a felly. Wedyn, oedd yn mm. just nawyddus i, i wneud y gyfrol yma mor, mor hygyrch at y diben yna a phosib. Wedyn, wrth, i wneud hynny, dwi'n meddwl bod angen iddo fo gymryd ffurf sawl cyfrwng lle wedyn yn ogystal ar, ar gyfrol y pecyn adnoddau sy'n cynnwys lot o tywed, cwestiynau trafod a mae'r cerddi wedi grwpio yn ôl themau. Mae gennym ni'r fideos yma, ond hefyd um, dwi'n, da ni'n gweithio ac yn adeiladu fo fyny ar hyn o bryd um, sort of, cyfres o glipiau sain o'r beirdd wedyn yn mynd i fewn i fwy o fanylder am, am y cerddi gwahanol. Um, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn, sydd yn cael ei ychwanegu ato fo ar hyn o bryd. Um, bydd jyst yn, yn rhywbeth arall i, i ychwanegu at yr, yr adnoddau sy'n ar gael wrth, wrth gobeithio trafod y cerddi yma efo disgyblion a, a myfyrwyr. Lle. A er bod chi wedi dosbarthu nhw i, i ddibenion uh, addysg, um, allu sôn ffynnu, be, be ydy rhai o'r themau gryg sydd wedi uh, amlygu hynny, jyst er, just er, er mwyn rhoi pyn bach yeah. o glas i ni o lled, hyd a lled cynnwys y llyfr? Dwi'n meddwl themâu amlwg iawn oedd galar, um, falle oherwydd bod ni newydd fynd drwy'r canmlwyddiant rhyfel mawr, mae'n ei lot o geiriau am ryfel, hein di'r falle'r er, er testunau maes llafur arferol, lle, um, ond oedden ni'n awyddus i dynnu sylw at themau falle sy ddim yn cael ei enwi ar y maes llafur, ond o siarad efo athrawon, mi oedden nhw'n chwilio am gerddi oedd ddim jyst yn ymateb i gerddi'r maes llafur, neu'n berthnasol i gerddi'r maes llafur, ond y bys nhw'n gallu troi atyn nhw i ymateb at digwyddiadau cyfoes, pan bod yna rhywbeth digwydd yn y byd, bod nhw'n medru ffeindio cerdd addas i'w thrafod yn y dosbarth falle. Wedyn mae'n themâu fel LGBTQ plus yn y gyfrol yn yr canllaw 'lly yym 'dan ni 'di cynnwys thema ar wrywdod achos odd yr yy yr elfen o wry- wrywdod yn dod yn amlwg yn sawl un o'r cerddi a falle ffor wahanol o sbio ar wrywdod. Yym them- un thema ra- thema bwysig oedd cerddi ffeminyddol a cerddi'n ymateb i bethau fel You Too, yy Me Too a yym petha fela. So o' 'ne themâu gwleidyddol amlwg iawn, ond hefyd y themâu oesol, natur, a wedyn yr ymgyfforiad diweddara' falla o ganu natur a canu'r amgylchedd. Ie. Yym ac y serch a... Ond yym ia, dim y math o canu serch o'n i, oedd ar y syllabus pan o'n i'n ysgol chwaith 'de. Yym, Dwi'n meddwl, dyna, nathon ni siarad efo rhai athrawon, wrth gwrs, wrth, wrth lunio'r adnodd, ac nath, i- dwi'n cofio un o'r athra- a'r athra- athrawon yn dweud, dwi, dwi eisiau trafod cerddi serch, ond dim cerddi serch gan hen ddynion, lle mae yna, ma' 'na- a mae yna, t'mod, ma' 'na ystod o, o wahanol fathau o, o, o serch yn, yn ymddangos yn fama, ac, ac dyna be oedden ni'n trio i, i hel un lle, fatha bod nhw'n gallu cael mynediad at yr... Fatha, ie, e, eto fatha cerddi am, am ieunctid, ond mae rhai o'r beirdd yn fama yn canu am ieunctid rwan, achos bod nhw'n ifanc, a mae rhai o'r beirdd yn canu am ieunctid fel rhywbeth oedd 20 mlynedd yn ôl, a mae rhai o'n nhw yn ei 80au yn canu am ieunctid. Felly trio cael yr, yr, just y cwmpas mor eang a phosib yna, fysa nhw'n gallu, gallu cael bydd ohono fo. Ie, yeah. na, wel, yn sicr, mae wedi gweithio. Mae'r mae, mae, mae cyflwyniad, uh, dwi'n meddwl, mae werth allan uh, y cyflwyniad i'r eich geiriau chi ar ddechrau'r gyfrol, um, a fi'n ymethu rhoi yn mis yn dalen brodol, cyflwynir y gyfrol hon i bob bardd, i bob bardd coll ac anghofiedig, i bawb sy'n canu o gysgodion ein llen. Um, Wel, fel, fel da chi wedi awgrymu'n fanna, da chi, da chi wedi ceisio uh, cynnwys amrywiaeth, da chi wedi wedi rhoi bri ar amrywiaeth wrth wneud eich uh, uh, dewis, wrth dewis y, y, y can cerdd. Lle. Ond bys o'n licio ymhelaethu pyn bach mwy am, am uh, well, pam, pam, pam cyflwyno'r uh, y gyfrol i'r uh, i bobl, bobl, bobl yr ymylon. Beth oedd, beth oedd yr ergyd yma na lle? i ddechrau fwy, dwi'n meddwl, just, twyd, mae yna gymaint o bobl wedi cael cam dros y blynyddoedd gan ein, ein sîn lynyddol ni, a mae o'n deg bod nhw'n cael ei, ei teyrnged a'i, ei heiddiant, lle ag mm. un o amcanion y stamp ers y cychwyn cyntaf ydy trio tynnu sylw at y bobl yna. Mae gennym ni eitem rheolaidd yn y cilchgrawn, er enghraifft, yr eitem ail bobi sydd, a pwrpas hwnna ydy i rywun fynd ati i ymchwilio ac bwrw golau newydd ar rywun sydd falle ddim wedi cael y sylw maen nhw'n heiddi. Ond da ni hefyd yn boenus o ymwybodol bod hwn ddim jyst yn rhywbeth sydd yn bodoli mewn hanes, mae'n rhywbeth sydd yn wir am y dydd presennol. Yn amlwg mae yna leisiau sydd ddim yn cael eu clywed, yn amlwg mae yna bobl sy'n canu o'r cysgodion ac dwi eisiau bod yn hollol agored a gonest yn y ffaith bod dydy'r gyfrol yma hyd yn oed ddim ddim wedi cyrraedd y pobl hynny i gyd. Mae yna dal bobl sy'n canu o'r cysgodion, mae yna dal pobl sydd yn, yn, yn lleisio'i hunan allan na, ond ni ddim yn gwrando yn y llefydd iawn i'w clywed nhw. Um, wedyn, mae'r gyfrol yn yndi, mae'n, fel mae Greg wedi dweud yn yr, yn yr cyflwyniad, mae yna ma ail osod bar, mae'n sicr, mae yna ma, na bethau i fod yn falch ofnadwy ohonyn nhw, um, ond ar yr un pryd dwi'n gobeithio na tyd, man cychwyn ydi o'n hytrach na bod ni'n dweud, reit, da ni wedi sortio'r broblem cydraddoldeb yma wan, dyna, dyna falle ydi gwendid lot o ddatganiadau sy'n cael ei gwneud, ydy'r syniad yma sydd o bod, bod, bod unrhyw beth fel yna'n rhywbeth ti'n gallu i feintioli a dweud, da ni wedi sortio hwnna wan, neu dyma da ni wedi gwneud. Na, mae o'n, mae o'n broses o hyd ac o hyd ydy i ffeindio lleisiau, um, ond hefyd i, y bwriad efo'r adnodd mae rili ydy wneud yn siŵr bod, bod ni'n gwneud gwaith mewn ysgolion ac yn, yn mynd at tywed, llawr gwlad lle mae, lle, lle mae pobl yn cael eu, cael eu colli, lle mae, lle mae beirdd yn disgyn allan o'r, or system ac yn gwneud i ofynnu yn, yr, yn y cysgodion. Wedyn, dim, yeah, just rhwystredigaeth efo'r mathau yna o bethau um, falle sydd wedi arwain ato ni wedyn yn, yn meddwl, wel, dyma ni'n trio gwneud rhywbeth sydd yn deyrnged i'r pobl hynny sydd wedi cael eu eu colli neu eu anghofio neu gadael yr ôl, ond hefyd yn yn herio ni i wneud yn well iddyn nhw ac i'r pobl sydd yn dod ar eu holau nhw. Ie, un un peth o'r broses ydy o ynde, yr yym yy y y y flodeugerdd ynde. Mae ma'r Mae yna, mae yna waith i wneud blodau gerddi yn fwy cynrychioladol, ond wrth gwrs mae hynny mae rhaid arfogi bobl i, i a, a falle plannu yn nhw awydd neu dyheuad i uh, ddewis um, barddoniaeth fel, fel, fel cyfrwng i, i, i, i fynegu pa bynnag agwedd ar ei hunaniaeth neu be bynnag sydd yn ei, yn ei, ei tanio nhw. A, a um, wel, mae'r, ma, ma, ma, da chi, fel da chi dweud, da chi wedi gosod y bar yn uchel eich hunan, da chi wedi, da chi wedi llwyddo i, i, i gryn radda. Oedd o ti'n, oedd o ti'n hapus, bod, ti'n modd, beth oedd ti'n teimlo am hyn, Gwrig? Ie, yeah, dwi'n meddwl bod yna, hyddi pan o'n i'n tyfu fyny, do'n e prin dim merched yn y maes llafur. Yr addysg farddol ges i, oedd o'n wrwaidd, oedd o'n fath penodol iawn o dwi eisiau rhywun sgwennu am toxic masculinity ar gynghanedd i ryw ddwrnod. Mae hwnna'n destun eang yw, yw, sydd angen i hmm. drafod, yn meddwl. Ond tawaeth hynny, um, mae'r traddodiad barddoniaeth Cymraeg yn draddodiad patrarchaidd. Um, so pwynt gwadu hynny, a dwi'n meddwl bod yna broblem bod yna, bod yna rhyw wrthod cydnabod hynny neu esgus, trio gwneud esgusodion nad cyfrifoldeb yn cenedlaeth ni ydi delio efo patriarchedd y gorffennol. Ond mae effaith patriarchedd y gorffennol dal yn bodoli, mae o dal yn cael effaith ar pa feirdd sy'n cael ei dysgu yn yr ysgolion, gwaith pa feirdd sy'n cael ei hadrodd mewn steddfodau, um, dychymod, pwy, gwaith pwy sy'n cael i ariannu, gwaith pwy sy'n cael ei gyhoeddi. Da ni wedi gwneud cynnydd aruthrol, ond mae'n ma e waith i fynd, a mae'r ffaith na hon ydy'r fodegad gyntaf i math sydd efo cyfartaledd um, o ran y rhywiau ynddi hi. Um, Mae'r ffaith bod wedi cymryd tan 2020 i hynny ddigwydd yn um, yn dystiolaeth o o pan fo pethe angen newid a yn newid ma'r flwyddyn ddwytha 'ma 'di bod yn vintage year i ferched mewn barddoniaeth a ma' hynny wedi bod yn wych yym a rhan o'r o'r twf yne dwi'n meddwl ydy'r ydy'r gyfrol yma a'r ffaith bod ni wedi yn hawdd wedi cael 50 y cant o gyfranwyr yn ferched. Oedden ni'n oedden ni'n gorfod mynd ar ôl neb, oedden ni'n oedden ni'n rhyw drafferth, oedden ni'n gorfod gwneud esgusodion, nath, nathon ni greu, greu cyhoeddiad oedd yn croesawu gwaith merched oedd yn rhan chwa, o waith y stamp lle da ni wedi gweithio ers pedair mlynedd i wneud o, i, bwys, i, i roi cyfartaledd yn ganol beth da ni'n wneud a mae, mae wedi talu ffordd a mi oedd, mi oedd cael hon yn gyfrol gyfartal o ran rhyw yn hawdd. ac i, i raddau, da chi wedi medu yr hyn da chi wedi bod yn, yn, yn, yn plannu dros y, dros y blynyddoedd dwytha. Ond dwi'n dwi meddwl bod mae, mae ond yn deg er dylwn ni ddim fod yn gorfod uh, camol uh, cyfrol am, am gyflawni hynny, ond uh, dwi, mi nai, uh, achos dwi'n meddwl mae'r ffaith bod uh, y gyfrol hynny wedi ddim yn sgiwio i'r gyriwaidd fel bron pob un um, cyfrol sydd wedi ei raglennu uh, wedi gwneud, dwi'n meddwl mae hwnna yn, yn rhywbeth i ddathlu. Falle ddylwn ni ddim gorfod dathlu hynny, ond dwi'n meddwl mae'n ond yn deg i ni wneud hynny. Ond oes na, um, oedd na, hynny, da chi wedi deud yn barod uh, un reswm am newid y teitl neu addasu'r teitl, oeddech chi ddim eisiau creu maen eich hunain o bobl yn disgwyl uh, rhywbeth bob yn flynyddol. Mawr o beithio ewch chi ati uh, eto falle, falle ddim blwyddyn nesaf, ond yn weddol fuan i, i wneud, uh, i wneud uh, prosiect tebyg eto. Os yna rhywbeth fysa chi'n wneud yn wahanol o ran uh, sut fysa chi'n mynd ati i, i wlad cyfraniadau? Swn i'n gwella'r spreadsheet. Mae'n spreadsheet wreiddiol, ond e walle, a so di gallu gwneud gwaith. Mae hynny'n wir lle, ond dim dyna'r prifedd. Dwi jyst yn gobeithio bydd y, y dirwedd ar gyfer y math yma o, o fodegau jyst yn gwella ac yn gwella ac tymod flwyddyn nesa y bysa, bysa hi'n wahanol gyfrol mewn deg mlynedd mi fysa hi'n wahanol gyfrol eto fel tymod dwi wedi tynnu sylw at yr rei o'r gwendidau tymod dos na ddim pobl o liw yn y gyfrol yma o'n i'n deud enghraifft arall o beth gennym ni mae gennym ni oes mae gennym ni lot o gerddi'n trafod uh, profiadau LHDTC plus ond profiadau a dynion ydyn nhw yn y gyfrol yma fel mae'n digwydd. So mae yna ma lefydd lle yn amlwg fysa mi fysa'r gynrychiolaeth yn gallu, gallu bod yn well. A am wn i, mae rwy'n jyst yn, yn gobeithio ia, y, bysa, y bydd pob, pob tro mae rhywbeth fel yma'n digwydd, y bydd o'n gwella rwan um, yn hytrach na gosod y cloc yn ôl. Lle. Hmm, na, gwych iawn, gwych iawn. Wel, um, un peth dyn ni ddim wedi trafod o gwbl, uh, gan codi yr, uh, y gyfrol hardd hon uh, i olwg y camera, wrth gwrs, ydy'r ydy clawr uh, a'r uh, dyluniad, uh, Dyluniad y clawr gan, gan Annie Saunders. Uh, allwch chi um, sôn, ai, pwy oedd yn, pwy oedd yn delio'n benna hefo Annie? Gryg ta Iestyn? Ddain yn ei ddod o'n. Um, Ie, yeah, oedden ni, y dau, y ddau yn ni'n ffans o waith Annie, mae di, mae di gwneud pethau'r stam o blaen, lle. Ac pan oedden ni'n meddwl am yr ddelwedd oedden ni eisiau i'r gyfrol, wbeth cyfoes, dwi'n siŵr di misig, ond efo'r fatha touch o'r dinesig yn efo, pwyso fwy falle at yr aesthetic ddinesig o bosib. Mm. Um, a rhywbeth oedd yn wahanol i gloriau eraill oedd ar y silffoedd yn sicr, ac yn sicr yn wahanol i beth ar y silffoedd barddoniaeth. Ac oedd y ddau yn i'n ffans mawr o waith Annie, ac yn teimlo bod bod ei gwaith collage hi yn benodol yn... Mae 'na rhywbeth am collage a blodeugardd a jyst y y ddau gysyniad 'lly yr yr yr deunydd amrywiol o wahanol ffynonellau yn dod at ei gilydd i greu rhywbeth prydferth. Bod hwnna'n drosiad, dwi'm yn gwybod, efallai bod hwnna'n bach yn cheesy 'lly ond yym bod o'n gweddu rywsut. Ie, yeah. wel mae'n... Mae, mae, mae wedi gweithio'n dod, mae o'n, fel ydych chi'n dweud, mae yna rhyw naws uh, uh, dinesig, cosmopolitan. Mae'r ma, ma, ma lluniau bychin yma um, sydd uh, i'w gweld fel, fel taen o mewn, mm. dwi'n siŵr, fel sy'n nhw mewn uh, wing mirrors car. Um, ar, ar un olwg, os da chi'n craffu arnyn nhw, dwi'n siŵr pa mor hawdd nhw'n ei weld yn mynd hyn, maen nhw'n ma nhw drach fel lluniau oddi uchod um, uh, yn edrych ar gyffordd traffordd neu rhywbeth, ac wrth gwrs mae'n cyffordd traffordd, chi'n gorfod penderfynu lle da chi am fynd nesaf, priodol iawn ar gyfer uh, cyfrol o'r fath, ond hefyd mae'n rhyw naws iddyn nhw, haws i weld falle ar y cefn, lle maen nhw'n pyn bach yn naws x-ray bron i, i, i ansawdd y llun sydd yn mynd yn eich wrth dan y wyneb. Mae'n meddwl hyfryd, hyfryd iawn, uh, fel bob dim uh, ynglyn â'r gyfrol. Wel, um, cyn i ni symud tuag at uh, tynnu, tynnu pethau i, i derfyn, uh, gael eich holi chi, beth eich prosiect nesaf? Be, be fydd y stamp, neu be fydd y criw y stamp yn ei nesaf? Wel, cyhoeddiad nesaf cyhoeddiad y stamp ydy uh, pamffled gan un o'r beirdd sydd yn y gyfrol, sef mae gennau'r y broflen derfynol yma, mae'n mynd i fod back to front ar hwnna, ond Gwrando ydy enw'r yr, yr pamffled yma, a pamffled o gerddi Morwen Broscott, a celf ganddi hi hefyd, a chelf gan Kim Atkinson um, ydy, ydy hein, a mae'r ma cyfan wedi sgwennu allan uh, efo llaw gan Morwen, so mae hwnna'n, yndi, mae, mae o'n bamffled bach hardd iawn, ac mae Morwen yn rwy'n sydd o, wedi bod yn cyhoeddi yn y stamp ers cwpl o flynyddoedd o'n. Um, mae'n fardd gwych, um, mae'n berson arbennig ac yn, ac yn ffrind mawr yn ebyn hyn hefyd. A wedyn, uh, ia, mae jyst yn bleser cael, cael cyhoeddi gwaith hi, so fe hwnna ar ei ffordd yn ystod yr, yr wythnosau nesaf. Um, felly, ia, mae hwnna'n mynd fod ar gael. Yeah. A mae'r rhif nesaf ar ei ffordd um, diwedd tachwedd, mae hwnnw, mae'n eich bach o newidiadau, dwi'n meddwl, i'r cylchgrawn, ond mae hwnnw yn mynd drw'r felin ar y funud ac dwi'n meddwl bod 'na fwriad i barhau efo'r digwyddiadau rhithwir yma, os na dyna 'di'r term lly. 'Dan ni 'di bod yn gwneud rŵan ers ers dechrau'r cyfnod clo mewn gwirionedd. Yym gafon ni sesiwn, ddwy sesiwn farddoniaeth, 'dan ni 'di cyf- cynnal cyfres o ddigwyddiadau dros yr ha. Mi oedd lansiad yn rhifyn dwytha ni, mae hwnna um, mi, mi, mi hwnna noson, hwnna noson bach braf, a maen nhw gyd wedi recordio ac ar gael i'w gwylio ar yr sianel YouTube, wedyn os ydych chi'n bod i'r noson ac eisiau rhyw cinema, cinema stamp, dyma eich gyfer chi. um, Oedd y noson rhithiol gyntaf na'n teimlo mor arloesol ar y pryd, oedd, fatha bod ni'n just yn tad, chwalu'r ffiniau. Oedd hyn cyn bod amgen a tafwyl a felly doedd, oedd ni astronauts o byd Zoom. Ond na, gobeithio cynnal mwy o ddigwyddiadau dros y geia, achos Er bod nhw ddim dyna'n run peth a digwyddiadau byw 'lly, maen nhw'n eu peth eu hun dydi? Dan ni'n gallu dod â bobl o bedwar rhan o Gymru at ei gilydd mewn un digwyddiad sydd yn rhywbeth 'sen ni byth yn gallu gwneud yym tu allan i... wel dim ond tu allan i'r Steddfod achos mae'r Steddfod yn ei fybl ei hun dydi? Hmm. Ond yym... A mae'n bwysig bod ni'n cydnabod hynna hmm. bod o'n anodd i lot o bobl gyrraedd digwyddiadau Cymraeg a bod nhw'n bethau gallu bod yn bethau reit exclusive a mae o wir wedi da ni wedi cael lot o bobl yn ymuno fy ni sydd erioed wedi gallu o blaen. A dwi'n gobeithio gallwn ni gario ymlaen. Tyd, hyd, tyd, hyd yn oed pan dyn ni'n mynd yn ôl yn ei digwyddiad y byw, fydden ni'n meddwl rwan am ei ffrydion nhw'n fyw, gobeithio. Um, achos, tyd, dim yn deg bod pobl yn cael ei, cael ei gadw allan ydy. Na, na, wel, mawr obeithio y bydd uh, lansiadau rhithiol fel hyn yn ogystal â digwyddiadau rhithiol neu o leiaf um, ffrydio digwyddiadau byw uh, trwy um, plet, pletfyrm eraill uh, yn, yn parhau. Mae'n, uh, dwi'n meddwl, mae, mae, dyna un peth, un wers bwysig sydd wedi bod uh, yn ystod y cyfnod yma, fel ti'n dweud, Estyn, mae, mae, mae, mae modd i, i, uh, i, ni, i ni gyrraedd cynulleidfa ehangach yn hytrach pan dyn ni'n torri allan o'r... Uh, wedi ni wedi cael yn gorfodi dorri allan o'r uh, y norms byw. Uh, wrth gwrs, ni'n gyd yn mwynhau y norms byw yn fawr iawn a fyddwn ni'n mwynhau mynd nôl atyn nhw, ond dwi'n meddwl bod hwn yn, yn, yn ychwanegiad gwerthfawr i'r advocaeth, i'r advocaeth lynyddol. Wel, nes i... Sorry, am fy rant, ond oedd rhywbeth arall i ychwanegu ran stwff y stamp, Greg, nes i fatha... Um, da ni wedi dweud bod dim... Gynna ni unrhyw bamffledi- o, oes 'na gyhoeddiadau eraill Cadolig, neu... Gynna chi prosiect... O, nhw'n ni gadw nhw. Ie, okay. ni, mae gennym ni sawl peth ar y god oes, felly mae'n ma edrych yn gyffroes iawn at, at flwyddyn nesaf. Um, ac mm. at, ie, yeah, diwedd flwyddyn yma hefyd. So, ie. Yeah. Cadwch yn gofod. Ie. Yeah. Dyna fo, iawn. Wel, um, dyna ni un gerdd ola i, i gloi, a yn lle bod fi'n gofyn i, i uh, Grig multitaskio yn anheg, fel dwi wedi gwneud o, o blaen. Mae ofyn i chdi, um, mae ofyn i chdi estyn i, i gyflwyno y gerdd ola yma gyn uh, Manon Awst. Uh, da ni am weld mewn fideo yn y man tra bod Grig yn paratoi'r fideo. ie, natur bur a naturiol gan Manon Aus di hon, ac eto um, Manon, wel, mae Manon yn, yn artist yn, ac yn, to, mae ymwybyddiaeth hi o to, pensaernïaeth a jyst sut mae pethau'n ffitio at ei gilydd yn gyffredinol, nes na bywyd a celfyddyd a bob dim yn, yn special lle. Wedyn, um, oedd yn wych cael i gwaith hi yn y gyfrol, ond mae'r ma fideo yma jyst yn, yn ychwanegu sawl dimensiwn newydd iddi. Um, mae, yndi, mae cherddi, mae am, a, tyd, fel lot o gerddi'r gyfrol yma, mae'r ymwybyddiaeth mae o newid hinsawdd o'r ffaith bod y byd newid yn, yn holl bresennol, ond um, mae'r ffordd mae'n gyflwyno fo'n yn, yn hollol wreiddiol hefyd. A mae'r ma um, ma fideo yma, os da chi efo headphones i fewn, mae o bach fatha ASMR, um, achos mae'n gerddoriaeth bach hyfryd, so yn y cefndir hefyd, so, um, ia, yeah, mwynhewch hwn. Yn y tonnau dwi'n tenno, heno, wrth i'n cyd-weu i greu'r gro sy'n waddod yng nghysgodion nos a môr yn Ynys Môn. Natur Yr anaturiol. Llwch a nialwch yn ei hôl. A phlastig llygredig rhad yn llioedd dan y llead. Clywir sir anthroposen a'r olewn rhwbio'r halen i'r briw. Gan byllu'r lliwiau. sydd i ni'n bywiogi i'r bae. Hyfryd iawn, hyfryd iawn. Wel, uh, mae ond yn aros i mi ofyn i chi i'n hatgoffa ni ym mha fodd y gallwn ni fyny ein copi o'r, or gyfrol hon. Yn amlwg, uh, bydd hi'n... Wel, mi fedrwch chi archebu rhywbeth ar-lein trwy'ch siop lyfrau uh, lleol, ond um, uh, sut, sut mae pobl yn cael gafael ar gopi o'r, uh, or, or gyfrol gan bod nhw'n methu cael un ar y drws ar y ffordd allan? Wel, fel mae Gryg newydd rhaid i fyny, mae yna lu, mae gennym ni bellach bymthag o siopa a draws Cymru ac un dros y ffin yn Nghroes Olswallt hefyd yn stocio cyhoeddiadau'r stamp. Felly mae'r llefydd yna i gyd o'r gogledd i'r de ac o'r dwyrain i'r gorllewin yn, yn siŵr ar ei o werthu copi i chi. Um, ystamp.cymru slash coediadau, mae'r ma coediadau gyd ar werth ar y we hefyd, a'n holl ôl gatalog ni o lyfrau a rhifynnau, um, ac os da chi'n mynd i'r wefan, waith chi tyd, aros o gwmpas a darllen rhywfaint o'r, or deunydd ar-lein am ddim hefyd. Um, ond hefyd mae o werth um, atgoffa unrhyw athrawon sydd yn ein cynulleidfa ni bod yna gynnig arbennig i ysgolion. Um, felly mae'r pecyn adnoddau uh, yn rhad ag am ddim i ysgolion efo'r copi cyntaf o'r gyfrol ac mae yna hefyd gostyngiadau uh, deniadol iawn ar, yr, ar y gyfrol i, i ysgolion sydd eisiau brynu copi ar gyfer ei llyfrgelloedd a'i stafelloedd dosbarth. Lle. Felly, um, jyst mater o'n hebostio ni uh, ydy hynna. Lle. Um, Ie. Yeah. Dyna ni. Wel, dwi'n siŵr y bydd, uh, dwi'n siŵr y bydd yr ymateb uh, yn y siopa ac uh, i'r uh, uh, ran berthnasol o wefan y stamp yn, yn aruthrol. Uh, a chael he, mond cymeradwyo, cymeradwyo'r peth wedi mwynhau yn fawr iawn cael pori yn y gyfrol, uh, gael eich llongyfarch chi eto am eich gwaith Grug a Iestyn ar y gyfrol yma ac yn wir i dîm y Stamp yn gyffredinol am eich cyfraniad i gymaint o brosiectau yn ystod y blynyddoedd dwytha. Dych chi wedi codi'r bar yn sawl cyfeiriad ac ar draws

da ni'n mynd i gorau teisio neb i fyny rili na'm byd, mae jyst wedi bod yn, yn braf ofnadwy, mm. um, a mae'n, dwi'n teimlo bod o'n fraint bod wedi cael twa, gweithio ffordd drwy nhw a, a, a dod â nhw i ola dydd fel yma. Lle. Um, maen nhw gyd yn arbennig a maen nhw gyd yn heiddi, heiddi cael ei darllen. Felly, Ie a diolch dwi na i dwi isio diolch i i Grug hefyd am am yr yy yr cydweithio llawen yym a sa well fysa dda iawn diolch i Ifor hefyd wrth gwrs achos yym ie diolch am yn lliwio ni mor fedrus drwy'r noson yma a gan fod mor barod i i i arwain yym ie diolch yn fawr 'lly. Diolch i chi. O's 'na